Сәлам дуслар! Ниһаять, июльнең кояшы кыздыра башлады һәм бөтенесе тизрәк коенырга чаба. 2022 елның башыннан Татарстан сулыкларында 17 кеше батып үлә. Алар арасында балалар да бар. Һәм бүгенге социаль экспериментыбызның темасын без нәкъ менә бу темага багышларга булдык. Кешеләр су керү белән бәйле куркыныч сизлек кагыйдәләрен беләләрме? Баткан кешене ничек коткарырга? Бүген шуның турында сөйләшербез. Экспериментны башлыйбыз, киттек! Исемегез һәм сез каян? Исемем Лилия, мин Пензенский областьтан булам. Биредә укыйм, КФУны укып бетердем. Миннехан.
Гөлгенә.
Нәсимә.
Венера.
Эльза булам.
Минем исемем Зөлфия, мин Казаннан. Рәхмәт, Зөлфия, һәм сезгә беренче сорау, соңгы тапкыр кайчан су кердегез? Соңгы тапкыр ял көннәрендә без ял итергә барган идек Волгага. Кая? Волгага.
Ие, шунда су коендык. Быел кергәнем юк әлдә, мин бик судан куркам. Ә, Мин вообще юынырга бик яратмыйм. Ә, Шуңа күрә быел бик не планирую да юынырга. Былтыр.
Үткән ел. Ә менә Татарстанда сез һәм гомумән бөтен җирдә инде сез кая су керергә ярата? Сезнең нинди менә яраткан пляжларыгыз, сулыкларыгыз бар?

Кама, Камское морегә йөрибез, либо Займищега йөрибез. Анда су чистарак и пляжлары да әйбәтрәк. Э, безнең өлкәдә бар Белое озеро күләме. Без шунда тонарга йөрибез, ял итәбез шунда. Ләкин мин юынмыйм анда, куркам. Һәм сезгә шундый сорау, менә су кергән вакытта нинди куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип уйлыйсыз? Йөзә белергә кирәк. Шул самый самое важное инде. Вот. Мин йөзә белмим, шуңа күрә куркам. Ну, белмәгән җиргә, во-первых, кермәскә. А, Йөзә белмәгән кешегә с- тирәнгә керергә ярамый. А, И э, Исерек килеш ярамый керергә. Ин, ин мөхиме шул. Менә основной шулар инде. И балалар белән барсаң, инде балалар артыннан обязательно карарга кирәк. Иң беренче, беренче булып, а, су, кергән җиреңне, а, ничек тирбәт- Белергә кирәк. безопасность как бы. Куркынычсыз. Э, Куркыныч, куркын- куркынычсыз җир икәнен дәлилләргә кирәк. Аннан соң гына а, суга керергә инде. Чөнки анда нәрсә, бәлки анда пыяла бардыр, тимерләр. Хәзер кеше бит инде бөтен чүп-чарны шунда суга ата. Белеп булмый нәрсә ничек икән. Орак эчмәскә. Ник орак эчеп кем ил?
Буеклардан ары чыкмаска. Матур гына су керергә, йөзә белеп кенә. Әйе, дөрес.
Һәм шундый сорау менә бата башлаган кешене ничек танырга? Беләсезме? Әйе.
Каты чәй чәйнеп кычкыра башласа, инде үлисең инде бу бата дип. Күргәнем юк, андый ул бик э, страшный зат. Күргәнем юк, Алла сакласын. Ничек дип ул суны тыпырчынамы яисә киресенчә? Әйе, суны селкетә башлыйдыр инде. Э, Тыбырчына, м, кычкыра бәлки. Күбесенчә ерактарак. а, с- Куллары белән бик каты чәпелдәтә башлый. О- Андый вакытта кеше сөйләшә алмый, чөнки ул Шок. Анда курка, бата дип. Ну, күбесенчә шул куллары белән шелпрәмә килә инде. Аны танып булмый шул, потому что батканда кеше кычкырмый. Дөрес, әйе. Э, шуңа күрә, ну, карап торырга кирәк су өстен. Э, ну, күз, күз төшерергә инде кешене бераз Күзәтергә. Күзәтергә кирәк, ие. Но спасательләр булсалар да тоже бик әйбәт, потому что аларның эшләре инде ул. Но болай теге кеше бата башласа, инде син әйбәт йөзсәң, то коткарырга кирәк инде и кешене э, ничек дөрес дип әйтәләр, либо чәченнән тартып чыгарасың, э, либо э, арты белән кешене борасың да и Шуннан тартып чыгарасың. Ие, шуннан тартып чыгарасың.
Ие, но куркыныч тоже, потому что э, кеше курка башлый, и синен дә батыра башлый, анысы да бар инде, конечно. Дуслар, шуның белән сораштыруыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Чыннан да сораштырган кешеләрнең күбесе суда үз-үзен тоту кагыйдәләрен һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен беләләр. Тик бөтенесендә бер хата бар. Алар батучы кеше тыпырчына дип уйлыйлар. Бу алай түгел. Дуслар, нәтиҗәдә сезгә шуны әйтәсе килә.